Chibai leh vek ule cyclone Remal tia vuah chuan May ni sawmhnih paruk Sunday zan atanga Bay of Bengal tuipui leh a kam vel te lo nuai tanin Kolkata leh Tripura velah te pawh nunphung a khaih lakin flight routine te pawh cancel an ni hlawm a. Hemi hnu hian cyclone hian duhtawk mai lovin India hmarchhak ram a lo nuai leh tak tak ta a. Basic aiin a lo na hle mai a. Nagaland ah chuan hriat theih chin ah mi pali in nun na an chan in mi in sawm li vel lai a chhiah a. Meghalaya ah hian in mi pahnih boral in mi zanga vel in hliam an tuar ni a hriat a ni a. Assam ah hian in mi pali bawk thi in mi sawm pariat vel in hliam an tuar ni in news thenkhat ah te tarlan a ni bawk a ni.
Kulikawn thlan mual a dam her lam pu than vel a in sir thla lam pang kha. Kan ram Mizoram hian in kan tuar na ber a, chhiatna tawk zawng zawng pawh hi chhiar sen mai pawh an nih a rinawm lo a ni. Hriat theih chin ah mi sawmthum pakhat ai tlem lo thi boral ni in news thenkhat ah kan hmu a, mi tam tak in in leh lo an chan in thlan mual te pawh a min nasa hle a ni. Hetih lai chhiat nasa tak kan tawh lai, kan rilru a ngui em em lai hian Mizo nun ze mawi tak tluam ngaihna par vul lo lang chhuak thin erawh chu hmuh a nuamin Mizo nih tinuamtu ber pakhat a ni.
hei zaninah tuidam leh darlak inkarah motor hei motor hi engzat chiah nge kan hre lova tam khawp mai a ah, driver te an tlang thei lova zanin hian ah, sipai pawl salvation army ten an ei tur kan lo buat sehsak a tuidam kawr in zanin hian a ah, a tlan thei lo member tam tak mi sawmthum bawr vel niin kan hria a a mihringa hi motor te hei a tam khawp mai a zanin hian a tlan thei lo a ril tan te an lo awm palh tak in tiin sipai pawl salvation army tui dam kawr ten chaw awih tur kan lo buatsaih sak e
Helaia kan hmuh ang hianin Pu Mai Kala hianin tluam ngaihchhuahin a motor te a mamawh tan bungrua thiar sawn nan te leh insawn kual nan te a mamawh tan a free in hman a phal a, a tluam ngaihna ropui tak zeta chu vang chuanin a mamawh kha chuanin he number ah hianin phone mai tur a ni. He video ka rawn siam chhan ber pakhat chu tui in tur chung chang hi a ni a, tui thianghlim hman tur leh in tur te ahh a harsa dawn niin a lang a, hei kan tui tlan ber hi Aizawl supply tu ber hi hetiang hian a nu a tin khawl leh pump house te a lo chhe zo ta a. Chuvang chuanin mitinin ruahtui khawlna chang kan hriat a, tuna ruah sur hi kan lo khawl char char loh chuanin tui hi engtikah nge an supply leh ang a, engtikah nge kan dawn leh dawn tih hi a hriat loh avangin tuna tang hianin ruahtui khawlin ruahtui te leh kan kan tui neih sa te pawh rentchen taka kan hman. Ahh a tha in ka hria a chu vang chuan Aizawl mipui te ah ka rawn hriat tir ve duh a ni keima thahnem ngaih na vang liau liau in. Tunah hian tlawngah kan awm a hei ahh puidian in ah min han bei tak tak a hei pui khawp mai a pi chief minister pawh rawn kal a kan in ziah rim chip te kan awm ho va hei kawng pawh hi a awm mumal tawh lo a ni.

Hei thu hi ru thawk mai rawn hnawk lir a ni. Quality nung leh chu hauh fawr awm khawp mai. Tui a chim vek a. Hei hi in khuai thar leh nan chuan hun a la duh deuh dawn a ni.
Helaia kan tih lan duh pakhat chu he in leh a chhak lam atanga lei rawn min thla ina Pu Lalduhtlanga te in a hnawl a, a thlang lama a rawn hnawl thlak zel a, ruam zawng zawng min thla ta vek mai upa Lungmuana te in rawn chim thla ta te hi a rap thlak. Em em mai a, a thlang lamah hian pu Tanga an tih te in a hnawlthla zel bawk a ni. Heti hianin an chhungkua zawng zawng mai hi ti hianin an boral ta vek mai a ni a, a rapthlak tak zet a, tunah hianin hriat theih chinah ruang hi la hmuh zawh loh A la awm nual nia hriat a nia, a pawi tak zet a ni. Chutih lai chuanin hei heng lehkhabu te hi chirh karah ti hian a then chu him damin an lo la awm a, heng te hi tu emaw ber chhungkaw ta an tlangval an nula te lehkhabu chhiar thin a nih a nih ngei hmel a, lung a ti chhe hle mai. Bits of a little land tih te. The Alchemist tih te leh A Painted House tih te a ni a, ahh heng lehkhabu ka hmuh hianin ahh eng nge ni rilru a khawih ka ti a, ka rilru a ti nat tak zet a ni, heng lo chhiar thin te hi an awm ngei dawn a, an lehkhabu rauh em em an duh em em te ti hianin chirh karah hianin an lo la ahh him dam hram hram a, heng hian lung a tichhe tak zet a ni. Thlirtute, ka video min lo thlir chhuahsak thin avang leh min lo subscribe avangin in vai chungah lawmthu ka lo sawi nawn leh duh a, he hun khirh tak mai Zoramin a tawhnah te hianin Silawng tlang atang pawhin kan lo hre reng cheu a, kan lo thlir reng cheu a, kan lo tawngtai sak cheu a ni tih kha min lo hriatsak ula, tichuanin kan in tawngtai sak tawn anga. Lo him ula, lo dam ula, tichuanin ka video dangah te pawh kan inhmu leh theuh dawn nia, tuna tan chuanin bye bye phawt ule.